Dichter Elmar Kuiper hat al in soad bondels yn sawol it Frysk as it Nederlânsk publisearre. Nei Stienkeal út twatûzen achttjin hat er no de switch makke fan útjouwerij Bornmeer nei útjouwerij Hispel, dêr't koartby de bondel Wite mûle, swarte molke útkommen is. It omslach is fan 'e dichter sels, nammentlik in tekening fan him út njoggentjintachtich, dêr't ik aanst oan 'e hân fan in fers noch op weromkomme sil. De opmaak is fan de ûnferbetterlike Jelle Post. It earste wat opfalt oan de bondel is de kryptyske mar benammen yntrigearjende titel Wite mûle, swarte molke, Wite mûle is it earste skift, swarte molke it lêste en dêr tuskenyn as goed keazen kleur en lichemsdiel grize tonge. Dat is in trijedieling dy't mei soarch konstruearre is en dêr'tst in soad ynterpretaasjes op loslitte kinst. Ja, en no hienen jo fansels tocht dat ik myn ynterpretaasje jaan soe, mar dy fan jo is grif helte nijsgjirriger. De dichter seit sels wol yn in fraachpetear yn 'e Ljouwerter Krante dat swarte molke gif of nacht of inkert of tsjuster ensafuort hinne wêze kin. Dêrby is fansels ek de fraach nijsgjirrich oft it dan de wite mûle yn of útgiet. Mar hawar, lit ús no nei it iepeningsgedicht gean, dêr't de dichter fuortendaliks der behoarlik yn batst. Spyt. Wat ik werom krij, koarje ik likelear wer út. Ik bin gjin do mei molke yn it krop. Wat wier is, kin ik net mei in wurd kamoeflearje. Ik kin neat mear tasizze, ha ik dat alfêst mar sein. Ik krûp leaver yn it dop en ha spyt dat ik hjir ivich en altyd wer omtoarkje. No, dêr kinne wy it mar mei dwaan. De dichter sprekt hjir yndirekt de lêzer oan, in prosedee dat er faker hantearret yn 'e bondel, faker ek as yn syn foargeande wurk nei myn idee. Soe dat ek wêze wat de efterflap seit dat de dichter direkter skriuwt, de efterflap seit it nammentlik sa. Elmar Kuiper syn poëzy is yn dizze bondel kealer, direkter, konfrontearjender as earder. Ja, konfrontearjender perfoarst. It is yn myn optyk sa dat hy dat altiten al die, mar yn dizze bondel is it yndied kealer en dêrmei komt it rauwer en direkter oan. Kuiper is in dichter dy't skriuwt oer dea en ferlies, ja, hokker dichter net fansels? En hy is in fjildman. Dy lânskipspine komt yn syn wurk en benammen yn dizze bondel byinoar. Mar ferwachtsje gjin lyryk op it Fryske lân, want hjoed-de-dei is der net folle lyryk mear te finen oan it deakultivearre Fryske lânskip. Lit my dêrfan in foarbyld foarlêze. Myn lân. It lân dat de tonge útstuts, kin de tonge net mear útstekke. It lân dat wielderich en rûch wie, kin no net mear prate. Ik wol wat sizze tsjin dat lân. En sis, wêr is myn lân, dêr't learzen sa hearlik smyksmakke, fûgels har nêsten opmeitsje, sa fûl sjonge dat se hast út de loft delsige? Wêr is myn lân, dêr't it aaien reint, dêr't miggen gûnzje, wjirms dûnsje, in pyk net ûnder it plestik ferdwynt? Dat sis ik no tsjin dy, lân, en ik lit de triennen even rinne, dat sis ik no tsjin dy, lân, tsjin dy! Wêrom bisto sa dôfhûdich? Spilesto moai waar, lûksto it antlit strak as in moadegoadinne, Hat de tiid dy tamtearre, hasto te bot op 'e bealch hân. Dat sis ik no as in man dy't seit dat it dea is yn syn lân, sa dea. Dat sis ik no as in man dy't batse wol troch machtige puozzen, as in man dy't him deljaan wol tusken gouden rêgen, dy't harkje wol nei it greide-orkest, nei in orgy fan lûden. Dat sis ik as in man dy't de goede tiid wer meimeitsje wol, dy't wit dat it no dea is yn syn lân, sa dea. Wat kin ik jaan as de ljip op myn lân gûlt, aai kwyt, aai kwyt, as myn skries skriemt as in dichter dy't siik en blyn fan langst syn âlde lân besjonge wol, Wat kin ik dwaan as myn lân skoare wol, mar jankt as in junk om 'e jarre, as de hûd skuort, de nulle yn 'e ierd it wêzen iepen ript? Wat moat ik sizze tsjin Amalia, de skries mei reade en giele ringen en flirtflachje om 'e poat? Wat sis ik tsjin dy bliere fûgel dy't weromkomt mei in stjoerder op 'e rêch, de sawa's fan Extremadura sûnder stûmjen ynruilet foar in griene woestyn? Wolkom thús! Kom, bried mar op myn lân, mar skrik net fan it antlit, myn strak lutsen antlit. It fers giet suver in symbioaze oan mei it omkaft. Dat is ommers út njoggentjintachtich. Hy besjongt hjir tusken de rigels troch it Fryske lânskip dat der net mear is. It fers is poëtysk en klankryk. It fers hat mei oare wurden de klank oernommen dy't it Fryske lânskip net mear hat, wat it eins noch skrienender makket. Ik ha it idee dat Wite Mûle Swarte Molke noch lânskipliker en fûgeltsjeriker is as syn foargeande wurk. Dêr is it krekt foarlêzen fers in foarbyld fan, mar sa steane der dus mear ferzen yn 'e bondel. Fierders steane der ferzen yn dy't wat nei it proazagedicht útskaaie. Hy skriuwt oer it skriuwen sels en fansels komme syn heit en mem der yn foar. In moai foarbyld dêr't dat allegear yn gearraant is it blauwe aai. It blauwe aai. Blink mar út yn dyn taal, stiif en steech yn in fers dat himsels iepenteart, yn in rigel dat rint as in tit. Tink mar net dat de bynten it hâlde soene, de tiid fret ûnhuerich troch, krekt as soe ik dat net witte heit. Krekt as kin ik it bist tsjinkeare dat suchtich by de piip opklaut, ûnder de mei moas oerdutsen dakpannen krûpt, de tosken set yn it blauwe aai. Ik ha wolris faker sein dat langere ferzen faak wat ferheljends oer harren krije. Soks kin wurkje, mar gauris ek net. Yn in fers as Mem Ganges pakt dat wol hiel goed út. It is masterlik beskreaun hoe't hy dobberet op de Ganges. Hy is dêr fysyk oanwêzich, mar mei de holle hiel earne oars. Masterlik ek hoe't hy de ferbining tusken de rivier en syn ferstoarne mem leit. Der giet dus hiel wat yn him om, wylst de lju mei wa't er op de boat sit tsjin him oan jeuzlje om harren op de foto te setten. Dat kontrast fan it ynderlike mei dus it triviale fan de minsken om him hinne is dus, om dat wurd noch mar in kear te brûken, masterlik dien. Sterker noch, ik doar wol út te hâlden dat Mem Ganges it bêste gedicht fan twatûzen tweintich is. Ik sil it no net foarlêze, want yn jannewaris dit jier hat it ek op dichterskollektyf Rixt stien. En de keppeling stiet ek wol ûnder dit fideobesprek. Dat sein hawwende, hoech ik oars net te sizzen as dat Wite Mûle, Swarte Molke, Kuiper syn bêste oant no ta is.